Ирон адӕмӕн сӕ царды ӕмӕ сӕ цӕрӕн бынӕтты истори канд нӕхицӕн цымыдисаг нӕу. Нӕ фыдӕлты истории раиртасыныл бакуыстой ӕппӕт дунейы хъуыстгонд ахуыргӕндтӕ Геродотӕй райдайгӕ абоны онг. Бронзӕйы дуджы скифты, сӕрмӕтты, аланты истори ӕмӕ культурӕ нӕй фӕхицӕнгӕнӕн ӕппӕтдунеон культурӕйӕ. Фӕлӕ рӕстӕг у ӕгъатыр, адӕмы рох кӕнынц, сӕфынц бирӕ историон цаутӕ, ӕвдисӕнтӕ, уӕлдайдӕр та ӕрдзон кӕнӕ политикон бӕллӕхты рӕстӕг. Фӕстаг дыууын азы ӕрдзон фыдбылызты ӕмӕ хӕстытӕ стыр зианты ӕрхастой Хуссар Ирыстонӕн. Тынг фӕбӕрӕг сты зонынад ӕмӕ культурӕйыл дӕр. Нӕ адӕмы профессионалон хъару зынгӕ фӕсаст. Абон ног паддзахады размӕ лӕууы уӕззау хӕс. Царды алы къабазмӕ дӕр хъӕуы раздахын раздӕры фарн ӕмӕ рахизын ног ӕнтыстдзинӕдтӕм. Ахсджиагдӕр хӕс у Ирыстон адӕмӕн раттын ног ныфс, цӕмӕй банкъарой сӕ историйы ратӕдзӕнтӕ, сӕ фыдӕлты, сӕ адӕмыхатты намысджын историон фӕндаг. Ныфсдӕттӕг цаутӕ историйы сыфтӕй ӕмӕ дзыллӕты зондахастӕй хахх чи кодта, уыдоны фӕндон ныл макуы рцӕуӕд. Уый тыххӕй та хъуамӕ мах нӕхӕдӕг уӕндон къахдзӕфтӕ кӕнӕм ӕмӕ бакусӕм нӕ адӕмы истори ӕмӕ культурӕ бахъахъхъӕныныл, раиртасыныл, ӕмӕ уыцы хӕзнатӕ дзыллӕты хай бакӕныныл. Ацы егъау нысанмӕ фӕндагыл хъӕуы акӕнын ахсджиагдӕр санчъех Хуссар Ирыстоны паддзахадон национ музейы бындур сӕвӕрын. Национ музейы размӕ уыдзӕн ӕвӕрд стыр хӕс рапарахат кӕнын бирӕвӕрсыг бындурон наукон-иртасӕн куыст на истори, культурӕ ӕмӕ ӕрдз зонынады. Ӕххӕстӕй ӕнӕкъахӕрӕй равдисын уыцы зонындзинӕдтӕ адӕмӕн, бахъахъхъӕнын ӕмӕ сцалцӕг кӕнын историон цыртдзӕвӕнтӕ ӕмӕ ӕвдисӕнтӕ. Проект куыд амона, афтӕмӕй национ музей хъуамӕ арӕзт цӕуа хицӕн бӕрцытӕй. Фӕрӕзтӕ куыд амоной, афтӕ. Фыццаг Хетӕгкаты Къостайы уынджы арӕзт цӕудзӕн бӕстӕзонӕн музей. Раздӕры паддзахадон банчы агъуыстытӕ куыд музейы хай ӕрцӕудзысты цалцӕггонд. Уыдонмӕ ӕмкъул ӕфтыд цӕудзӕн ӕртӕуӕладзыгон корпус, кӕцыйӕн йӕ дӕлзӕххон хай бацахсдзӕн хӕзна ӕфснайӕн. Уӕладзгуытӕ та равдыстытӕ, ӕрмадзтӕ ӕмӕ кусӕнуӕттӕ. Фадат куы фӕзына, уӕд музеймӕ ӕмкъул арӕзт ӕрцӕудзӕн ног ӕртӕуӕладзыгон егъау корпус. Фӕзындзӕн национ музейӕн цы мбӕлы, ахӕм бирӕвӕрсыг авналӕнтӕ, куыд наукон куыстӕн, афтӕ зонынады рухс тауынӕн дӕр. Кӕд гӕнӕн ӕмӕ амал уа райхалынӕн, ныртӕккӕ афтек кӕм ис, уыцы цӕрӕн хӕдзар, уӕд йӕ бынат ис саразӕн этнографион комплекс, кӕцы ӕвдисдзӕн рагон хӕххон хъӕуы хай, цӕрӕн хӕдзӕрттӕ, мӕсгуытӕ, кусӕн ӕрмадзтӕ. Паддзахадон национ музейӕн йе ргом арӕзт уыдзӕн Тугъанты Махарбеджы уынгмӕ. Фыццаг уӕладзӕджы уыдзӕн парахат бахизӕн агъуыст, наукон чиныгуат, дыууӕсӕдӕ бынаты кӕм ис, ахӕм зал лекцитӕн ӕмӕ кинонывтӕ ӕвдисынӕн. Уымӕй дарддӕр та кусӕн ӕрмадзтӕ экспонатты равдисынмӕ цӕттӕ кӕнынӕн. Музеймӕ ӕрбацӕуджытӕ уӕрӕх асинтыл комкоммӕ куы суайой, уӕд сӕ бон уыдзӕн ӕрзилын равдысты агъуыстыл, кӕцытӕ вӕрд сты фӕд-фӕдыл дыууӕ гыццыл кӕрты алыварс. Ӕртыккаг уӕладзыг нысангонд ӕрцыд музейы иртасӕн хайадӕн ӕмӕ редакцийӕн. Музеймӕ чи нӕма бахызт, уый дӕр ын йӕ комулӕфт банкъардзӕн. Ӕддӕрдыгӕй цъӕх нӕуыл фенӕн уыдзӕн историйы хицӕн ӕвдисӕнтӕ, дурӕй арӕзт цыртытӕ, дзуӕрттӕ, нывӕфтыдтӕ. Национ музейы фӕлгонцы пайдагонд цӕуы иуӕй классикон арӕзтады мадзӕлттӕй ӕмӕ архитектурон хӕйттӕй, иннӕмӕй та рагфыдӕлтӕ ныры дуджы агъоммӕ Дурӕй цы егъау цыртытӕ арӕзтой ӕмӕ къӕдзӕхты фӕрстыл цы нывтӕ кодтой, уыдонӕй. Музейӕн йӕ цурты цы адӕм цӕуой, уыдоныл хъуамӕ сӕмбӕла ӕнусты ӕрмдзӕф. Нӕ рагфыдӕлты заманай классикӕйы дугмӕ ӕмӕ классикӕйӕ абонмӕ. Рӕстӕджы фӕлгонцмӕ хицӕн ахорӕнтӕ ӕфтаудзӕн этнографион комплекс дӕр. Лӕгӕн йӕ зӕрдыл ӕрлӕууын кӕндзӕн Нӕ фыдӕлты уӕззау цард хохы кӕмтты. Паддзахадон национ музейы бӕстыхӕйттӕ хъуамӕ Хуссар Ирыстоны сӕйраг горӕты бӕрӕг дарой сӕ мидисӕй ӕмӕ сӕ архитектурон фӕлгонцӕй дӕр адӕмыл тӕфтаудзысты ног ныфсытӕ.